Thlertu te in zavai in chibai vek u le. Tun chum chu internet lama Mahoba horror tia mi in an sawi lar mek, mi tam tak in a an buaipui mek. Indian pa pakhat in awmpui tur a rawih fuh loh em avanga rinphak bak thil thleng zui ta chungchang kha ka rawn sawi ve thung dawn a. Mahse chumi hma chuan internet lama ka thil hmuh pakhat ka rawn sawi leh phawt dawn a ni. Ghana ramah tiktoker pakhat man a ni a, zawl nei anga inchhalin Kupzang ni sawmhnih panga, December ni sawmhnih panga, Christmas ni ah tak thil rapthlak tak a thleng dawn tiin a sawi thin a, a thlen dik leh si loh avangin an man ta a ni. A thusawi a thlen dik loh avang ngawta man an ni bik lo va, dawt theh darh a, Ghana mipui sang tam tak dawt hmanga ti thla bartu anga puh a nih bakah a lakah mi za chuang zetin report an theih lut bawk a ni. Zawlnei anga inchhal hi a hming chu Ebo Nova a ni a, Bible a mi Nova nen khan an hming a inang bawk a, Nova ang khan a inngai nge ni? Lawng lian tak sawm vel tuk tawh angin a insawi a, a chhan chu Ghana mai ni lo, khawvel pumpuia tui a lian dawn a, chu chuan khawvel hi a ti che vek dawn a, chu chu December ni sawmhnih panga, kum sang ni sawmhnih panga ah a thleng ngei ngei dawn tiin a sawi thin a ni. Ebonova chuanin him duh te chuan a hnenah pawisa an chhuk lut ang a, tichuan lawng chhungah chuan a luh tir ve ang tiin a sawi a. A thusawi awih pawl an lo awm ve bawk nen a hnena pawisa chhung lut tawk an lo awm ve thin a ni. Ebonova hianin TikTok account a neih bakah YouTube channel a nei bawk a. Kum Sanghnih sawmhnih panga, August, thla tir atang khan TikTok leh YouTube lamah December thla a thil thleng ngei ngei tur anga a sawi hi a rawn sawi chhuak chho chan ta a, video te pawh a rawn post thin a ni. Gana ah mai ni lo khawvel pumpui ti chhe vek thei khawpin tui a lian dawn a ti thin a. December ni sawmhnih panga a thil thleng ngei ngei tur anga a sawi thin avangin mi tam takin an hlauthawng a ni. Ruah nasa tak a sur bawk ang a ti bawk a. Chhiatna rapthlak tak a thleng dawn a ti thin. Krismas nia thil thleng ngei ngei tur anga a sawi te chu lo awih pawl an tam hle a, hlauthawng an tam a, tawmbo na tur ngaihtuah a rilru hah leh mang ang em em a awm an tam bawk a ni. Evo Nova chuanin Pathianin a hriat tir vek angin a sawi bawk a, Nova ang khan lawng a tuk zel dawn a, chumi atan chuanin thing nuai hnih sing nga aia tam a lei tawh tiin a sawi bawk a ni. Mahse, a lawngah chuan rinna tak tak nei chauh an lut dawn tiin a sawi a, mahse chung mite chuan pawisa an donate a ngai ve thung ang a ti. Mahse, December ni sawmhnih panga a inher chhuak a, Ebonova hrilh lawkna ang chu a thleng ta reng reng lo. A bik takin Ghana a ngat phei chuanin khua a thiang nuam em em zawk a, a hrilh lawkna ang chu a thleng ta lo a ni. Chuvang chuanin social media kal tlang mai ni lovin hmaichhanah te pawh zilhautu an awm chho tan ta a. Ebonova chuanin Pathianin thil thlen ni tur chu a sawn hla tiin a sawi a, a zam lo ve ham ham khawp mai. Car nalh tak a lei thar a, chu chuan rapper pakhat Rapperholic two thousand twenty five concert ah stage a inlanin concert na kal mi sang chuang hnenah chuan Party rawh u, a chhan chu chhiatna lo thlen ni tur chu sawn hlat a ni tiin a sawi a ni. Ebonova hianin engtin nge car hi a lei theih tih te an ngaihtuah nasa hle a, khawi a pawisa nge a neih tih te an ngaihtuah. Mahse, a chiang reng. A hnena pawisa an donate te hmang khanin car chu a lei tih a chiang reng a ni. Ebonawa chuan mi tam tak a tih hlauh thawn avangin hnawksak titu an tam chho ta zel a. A tira a thusawi lo awih ve hman hote zingah vek chuanin amah report tu an rawn awm chho ta a, police ten an man hnuah a inpuang ta a ni. A thusawi zawng zawng te chu ama dawt phah chawp mai mai an ni, a ti a. Tiktok lama content thar ang mai maiin a lo kalpui a ni awm e. Tin, lawng pawh a tuk tak tak lo va, eng thing mah pawh a lei tak tak lo tih te pawh a sawi bawk a. A social account vela ama lawng anga a rawn post thin te chu mi lawng video hmanga a record kual vel mai mai a ni tiin a sawi. Amah an han chhui chiang zel a, a hming pawh Ebono-a a lo ni tak tak lo va, a hming phuah chawp mai mai lo nia. A hming dik tak zawk chu Ivan Eshun a ni. Awle, Ebo no a chungchang chu duh tawk ila, video tir lama ka rawn sawi kan thupui tak tak zawkah lut tawh ila. Tun laia internet lama an rawn theh lar thar em em, mi tam takina an buaipui mek, Mahoba horror an tih hi la hre lo kan tam viau maithei e. Uttar Pradesh-a Mahoba district-a thil thleng a ni a. Railway clerk hna thawk ngar ngar tawh. A retire hnua in lama a fanu rilru lama mipa ngaiphak zan lo enkawl a awmpuitu Kum Sawmsarya upa Om Prakash Singh Rathore chu a nupuiin kum sanghnih sawm paruk khan a boral san a. A nupui thih hnuah a fanu chu amah chavin a enkawl thin a. An chhungte hnaivai hianin an ngaihven lutuk lem lo va, an buaipui ngai lem lo bawk a. A fanu chu han buaipui sak tum tuma an awm lem lo va, an inkal pawh lutuk lo bawk a ni. An inkar a tha lutuk lo nge ni? A fanu chu kum sawmhnih pasarih-a upa a ni ve tawh a, mahse rilru lamah buaina nei a nih avangin naupang kum ngami vel ang lek a la ni a. Pu Prakash chu a lo upa ve tawh ang reng si a, amah chauh chuanin inchhung enkawl nen a fanu han enkawl chu a tlin ngang tawh bik lo va, chuvangin awmpui tur a zawng kual a. Tichuan, Ram Prakash Kushwaha leh a nupui Ram Devi te chu a fanu leh amah enkawl tur chuanin hlawh neiin a chhawr ta a ni. A tirah chuan an awmpuite nupa chu an fel viau a, han sawi siamna em em tur an nei ngai lo va, tin an thenawmte thlengin an ngaina em em bawk a ni. Chutiang khawp chuan awmpui tha tak angin an khawsa a. Mahse, a hnuah chuan engkim a danglam. Pu Prakash a in leh lo, a sumte chu an it ta em em mai a. Chuvang chuan an rilru chu a rawn tenawm chho ta a ni. Zawi zawiin Pu Prakasha te pa fa chu an ti duh dah chho ta a, awmpui ang pawhin an khawsa tawh lo va. Pu Prakasha in chu in chhawng a ni a, in hnuai lamah chuan an pa fa chuan room thim takah an awm luih tir a, room pakhatah an kalh hman thla thin. Pu Prakasha phone chu an call sak bawk a, message a dawnte reng reng chu anmahni chuanin an lo reply sak mai thin a ni. Tichuan an awmpuite nupa chu inchung lamah nuam sa takin in neitute zawk ang maiin an khawsa chho ṭan ta a, an duh duh an ei a, Pu Prakasha sum chu an chen sak a ni. An pa fa erawh chuanin in hnuaiah an kalh khum tlat thung a, eitur an pe ṭha ngai lo va, pawn chhuah chu sawi loh, an kalh khumna room atang chuan an chhuak leh tawh ngai lo a ni. Pu Prakasha fanu erawh rilru lama mipa ngai pha zan lo a ni bawk a, an nupa tan chuanin a hlauhawm em em lo va, a hnawksak lem lo bawk. A chhan chu tlan chhuah emaw, puihna zawnna chang a hre lem lo va, misual tak pahnihin an pa fain an hreng a, a pa in leh lo neihsa kan tum tih pawh a hrethiam kher lo mai thei tih tur vel a ni a, mahse kut an thlak thin thung a, ei leh in tur mumal an pe ngai lo bawk a ni, chuvang chuan a fanu pawh chuan a tuar nasa hle. Pu Prakash pawh an vo bet tlat mai a, a fanu hmang chuan an vo bet tlat a. Chutiang chuan kum nga chhung zet mai chu Pu Prakash-a te pa fa chu inhnuai lamah rum thim takah ei tur pu mal pawh nei lovin an khung bet ta tlat mai a. Anmahni nupa ve thung erawh inneitu ber ang maiin inchung lamah nuamsa takin an khawsa thin thung. Mahse, inleng tumah an nei ngai lo. Pu Prakasha thiante leh a chhungten len chilh an tum pawhin Pu Prakashan tumah a hmu duh lo tiin Kushwaha-te nupa chuan an lo hnar haw leh thin a. Phone kal tlanga biak an tum lahin an lo chhan sak zel bawk a. An thenawm hnaite meuh pawhin Pu Prakash-te inchhunga thil thleng chu engmah an hre lo a ni. Engtin nge kum nga chhung tawp an thenawmte hmel an hmu lo chung pawhin rilhelna engmah an neih loh theih? Engtin nge tumah an engmah an hriat loh theih? In lo ti mai thei e. Mahse he thil hi chu Vairama khawsa chhang emaw khawsa rei tawhte chuan in hriatchian zawk ka ring. Mizote nenna kan in an lohna takte pawh a ni awm e. Kum nga zet a han liam hnuah chuan Pu Prakash zawk chu a thi ta a. Kushwaha te nupa chuan hrisel lohna avanga thi anga lantir an tum viau na a, Pu Prakasha ruang en e reng reng chuanin chutiang ngawt chu a ni lo tih hai rual a ni bik lo va. A lo chiar chhe em em mai a, ruh hlang ang mai hi a ni. Hun rei tak chhung ei leh in hmu tawh lo ang mai hi a lo ni a, amah a ni tih pawh hriat tawh lo khawpin a hmel te chu a lo danglam vek mai a, Chutiang khawp chuan Kushwaha te nupa chuan an lo hriak rilṭam ṭhin a ni. Ei leh in an pek chhun lah a thian hlim tawk loh avangin Pu Prakasha kawt chhung pawh a lo chhe viau a ni. Pu Prakasha fanu kum sawmhnih panga a upa Rashmi pawh in hnuai lamah room thim takah chuanin an hmu a, a ni erawh a lo la dam hlauh thung a, mahse a ni pawh a dinhmun a chhe viau. A lo cher hle a, kawr pangai pawh a lo ha lo va. hmuh tlak a awm lo tiin an sawi hial a. Rashmi chu a damdawiin an panpui nghal vat a, tlak chham a lo ngah tawh hle a. Doctor te chuanin chawmu mal a ei lohna a rei tawh hle tiin an sawi a. Tichuan an awmpuite nupa bak chu rinhlelh tur an awm lo bawk a, man an ni ta a, thu zawh fiah an ni nghal a ni. An inpuan dan chuanin Kum riat chhung chu Prakash te inah chuan an khawsa tawh a, kum thum chhung vel chu pangai takin Awmpui angin hna an thawk mai a. Mahse, Pu Prakasha in leh lo te chu an awt em em mai a, a sum te chu an duh a, chuvangin an rilru put hmang chu a danglam chho telh telh a ni, tin an sawi a. Pu Prakasha property neih dan tur chu an ngaihtuah chho ta a ni, an ti. Police ten an tarlan dan chuan tun hma chang tawhin Pu Prakash-a chhungte lam hi chuan Pu Prakash hi an ngaihven tak tak ngai lem lo an ti a, a fanu chu enkawlpui a ngai tih an hre reng chung pawhin tuman han puih emaw han chenpui an tum tak tak lo a ni an ti. Pa fa khawngaihthlak tak an ni a, awmpui chhawr mai loh chu Pu Prakash pawhin tih theih a nei lo va, amah a tar chak lo ve tan tawh bawk si a, a fanu a thlahthlam ngawt thei si lo. Awmpui a la a, a nuna hahthlak sa tawh teh reng nen an rawn belh chhah sak ringawt mai a, a tawpah thihna hian a thleng leh nghal. A thih san tak a fanu pawh a dam chhuak a ngem tih sawi chian theih a ni lo va, a chhan chu doctor te chuan a dinhmun chu a chhe hle a, a chau chhe hle an ti a ni. Awle, thlertute, engtin nge Prakash a awmpui te pahnih hi a chung thu an rel dawn tih sawi chian a la awm lo va, mahse, an phu tawk hremna an hmu ngei tur a ngai ang. Awle, thlertute, tun chum atan chuan han duh tawk leh phawt mai la, video ka post leh tur te min lo ngaihchan sak leh theuh dawn nia.